سردی ہے گرمی ہے بھائی صاحب جی ہاں وڈا چوہا تو ہیں سارے انڈے تو کھاوے نہیں میں دال کنی کھاونی دال کت واسے کنی کھاونی سارے مرغیاں میں کوہ تے صرف جتنا میرے ویورز ہیں سارے کو کھوا دے سا انہاں دا ارادہ ہے سی کوئی جان دا تقریبا نہ ہی ہوے تقریبا 30 فٹ دی نالی وے جڑی ہے نالی نکلی پئی ہے

السلام علیکم دوستو کیا لے طبیعت سے جی کہ میں خالد بٹی تو سارے دے میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پہ بٹی ویلوگ سیونے سے دوستو کتنا پیارا ماحول ہے کتنا پیارا سین بنا کھڑے سارے گاؤں دا ماشاءاللہ دے تھوپ فل کڑا کے دار ہے سارے کو ہی ٹائم موجود ہیں سارے بابا جانی دے بچپن دے یار بچپن دے دوست چاچا ہاشم علی گنجیٹ صاحب ماشاءاللہ جمعہ نماز تھی سارے کول پڑھ دین ساری مسجد دے ہی ٹائم گپ شپ لینے بابا جانی اور سائیں نمبردار صاحب نمبردار صاحب سی ویندے ہیں اپنی بائک کو چھک تے بلکہ اپنی پراڈو کو چھک تے ویندے پین باندھ دے ہوتے اور ماشاءاللہ سارے کزانی ہی دو بیٹھے ہیں عفان بٹی صاحب بھا دے ہوتے ہاتھ سکھیں دے سردی تے کو لگی بیٹھے رو بھا بالی بیٹھے سردی ہے گرمی ہے بھائی صاحب جی ہاں جڑے جڑے دوستان نے سارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی دا جلدی نال سبسکرائب کر گئے ہیں اندھے کہنے بعد بالن کرنے میں مزدار ویڈیو شروع کدے گی ہاں میں سن

دال کیوں نی کھاونی اے بیا چوہا اے ہیڈاں تے ڈیکھ۔ جڈاں دال گھر پکے نا حسن کھاندا کینی۔ تقریبا نا ڈیڈھ توں ڈو سال پہلے میں دا اپریٹ کرایا ہی کڈنی اپریٹ کڈنی دے وچ پتھری ہئی۔ ڈاکٹر نے آکھیے کہ ایکوں ہے یورک ایسڈ یورک ایسڈ دی وجہ کنے نا ایکوں دال وڈا گوشت ساگ وغیرہ روکیا ہے ایں وجہ کنے نا جوان ول انڈے نال روٹی کھاندے کیونکہ اج دال پکی پے گھر ایں وجہ کنے انڈے نال روٹی کھاساں۔ چوچے باہر نکلے ودن ہن اے چیک کرینے کہ مرغی نے انڈے لہین یا کینی لہین کیونکہ میڈیاں جیڑھا مرغی ہن نا تہاکوں پتہ ہے اے صرف کھاون دا ٹی ٹی ہن کھانے صرف تھکدیاں کینی یقین کرو انہاں دا پتہ نی کوئی جادو کیتی کھڑے پتہ نی کیا گال ہے خوراک انہاں کوں کھوا کھوا تے میں تھکا پیاں بہرحال اے انڈے ول وی کینی ڈیندیاں پیاں کیونکہ تہاکوں پتہ ہے سردیاں دا موسم ہے میں انہاں کوں منت کیتی میں آکھیا مہربانی کرو میں تہاڈی کیئر کرینا تہاکوں میڈیسن ڈینا تہاڈی میں حفاظت کرینا بہرحال مہربانی کرو میکوں یار کوئی انڈے وغیرہ تاں لہا تریو پر علی ناں آکھے کو صرف خوراک سٹو بس اساں ہن ایکسپائر تھی چکے ہیں اج وی انہاں دی محنت کرے نیں مزید دوستو تساں دعا کریسو انہاں کوں تساں ہدایت کریسو جا تاں سارے مرغیاں میں کوہ تے صرف جتنا میرے ویورز ہیں سارے کوں کھوا ڈیساں بہرحال اے ہے اگر انہاں مرغیاں نے انڈے نہ لہایاں تاں اگر لہا ڈیتو نہ انڈے ول کوہیں کوں کہنا کھویساں اگر انہاں نہ لہے سارے دوستاں کوں ساڈ کے تے دعوت کر کے انہاں کوں کوہ تے بس سارے کھوا ڈیساں ہن ایڈے ڈیدھے ہیں کہ انڈے لتھے پن یا کہنی لتھے پن۔ اے وی سئیں دا کھڈا ایندے اچ ڈیندے پے وے انڈے وغیرہ اتھا کوئ نی۔ بہرحال انہاں دا ارادہ ہے سی کوہی جان وا۔ اے خیال کر ٹوٹی مار ڈیسی ٹوٹی او ٹوٹی مار ڈیشا ٹوٹی مار ڈیسی ہک سائیڈ تے تھیا۔ ہن اے کتے دی خیر کینا ہئی کیونکہ اے کھوتی جیڑی ہے نا چھتی تھئی کھڑی ہئی۔ اچھا سینے دوستو تساں ساڈے واسطے لازما دعا فرمیسو اساں تقریبا۔

تاں پاݨی کنے اتنا جیویں سمجھو بے تاب ہن، شکر ہے چلو بھئی سیالہ ہے ناں تھوڑیاں فصلاں دیر تک تگ ویندین، گرمیاں ہونیاں گرمیاں ہونیاں تاں ساݙی اے پریشانی زیادہ توں تھی ونڄے۔ ہݨ سین چیک کرو اے ساݙے بورنگ دا پیپ ای وے۔ بور وغیرہ تھیندے کھوہ دے وچ اوندے کنے بعد جیندے چوں پاݨی آندے اے سارا پیپ اوہے وے وݙا سارا اے تقریبا نا ای ہووے تقریبا تریہہ فٹ دی نالی وے جیڑھی اے نالی نکلی پئی اے۔ تقریبا پورا ہفتہ تھی ڳیا ساݙی اے موٹر جیڑھی اے ناں پاݨی آلی اے چلی وی کوئی نی۔ ہک ہفتہ پہلے اے جیڑھا انویٹر ہوندے تاں اوندے وچ نہ کیونکہ تہاکوں پتہ ہے کہ ساڈا پیٹر آلا سسٹم ہے کوئی نہ جیہڑا بجلی آلا کنیکشن او وی کوئی نی تہاکوں پتہ ہے کہ ساڈے کول سولر سسٹم لگیا ہے تاں سین اے بنے کہ تقریبا ہک ہفتہ پہلے ساڈا جیہڑا انویٹر ہی جیندے نال موٹر چلدی ہے اوں انویٹر دے اندر نہ کوئی کرڑی وغیرہ جیہڑی چھپکلی ہوندی او پے گئی ہے اوندی وجہ کناں کارڈ ہوندا گے ساڑھ اٹھارہ توں ویہہ ہزار ساڈا پہلے لگ گے جس ٹائم موٹر چالو کیتی تاں موٹر جو خود پانڑی ایں پیپ اچوں نکل آئی کینی تاں کاریگراں کوں فون کیتے کاریگر آئن انہاں آکھیا یار تہاڈے کارڈ دے وچ کوئی رولا کینی تہاڈے انویٹر دے کوئی مسئلہ کوئی نی تے صرف تہاڈے بور دا مسئلہ ہے پریشانی ڈبل تھی گئی۔ اے پیپ اے ٹوٹل ہی کھوہ دے وچوں نکلے کہ اے پہلے پیپ جیڑھا ہوندا ہی نا او ہوندا ہی لوہے دا تاں ہن اے پیپ پلاسٹک دے ہوندن۔ کیوں کہ تہاکوں پتہ ہے کہ لوہے دا جیڑھا پیپ ہے نا بہوں مہنگا ہے، لوہا بہوں مہنگا ہے ہیں وجہ کنے کہ جٹ حضرات جتنے ہن ہن تاں او سارے پیپ زیادہ استعمال کریندن پلاسٹک آلا، پلاسٹک آلی جیڑھی نالی ہے تاں جتھوں ترٹی میں تہاکوں او ڈکھاواں۔ حالی تک وی کوئی پتہ کینی کہ اے پیپ لگے تے اوندے کنے بعد نا اے چالو تھیندی ہے یا نی تھیندی۔ اے پیپ ترٹ گیا ہئی پنج توں چھی فٹ تلے ونج کھڑا ہئی اور جس ٹائم اے پیپ ترٹے۔ ساڈا جیڑھا بور ہے تاں بالکل ہی جواب ڈے گیا ہئی۔ مزید دوستو دعا فرمیسو اللہ پاک ساڈی پریشانی دور فرمائے اور جلدی جلدی اے بن ونجے تے اوندے کنے بعد اپنے فصلیں کوں ماشاءاللہ پانی لوں پانی جس ٹائم اے موٹر چالو تھیسی اس توں بعد پیپ لگسی دے ول اوندے کنے بعد پانی نکلسی ول اساں اپنی گندم کوں ماشاءاللہ پانی لیسوں اس توں بعد ول چس آسی تاں مزید دوستو دعا فرمیسو اللہ پاک ساڈی اے پریشانی دور فرماوے۔ ایہی ساڈی اج دی پریشانی، ٹینشن اور اج دے ویلوگ دا اتھیں ہی کرینڈ پئے اینڈ امید ہے کہ تہاکوں ساڈی اج دی ویڈیو اچھی لگی ہوسی اگر تہاکوں ساڈی اج دی ویڈیو اچھی لگے ساڈے چینل کوں لازمان سبسکرائب کریسو بیل ایکن آل تے لازمان پریس کریسو تاکہ ساڈی آون والی نویں ویڈیو تہاکوں جلدی نال میسر تھیون انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو نال سب تک اللہ حافظ۔